Thirtute inzavaiin chibai leh vek u le. Tunchum chu milar te zinga an perform lai a ni emaw, mi tam tak hmaa an din lai a. Setana an fak ni ngei rin theih tur leh Setana hnenah an inhlan a ni ngei ang tih theih tur khawpa awmte chanchin kan ngaithla ho ve thung dawn a. Heng milar te leh an thil tih ka rawn sawi tur te hi uluk takin lo ngaithla in lo en ve ula, in hmuh dan leh in ngaih dan te comment section lamah tiin lo tarlang ve leh dawn nia. Kumin January thla tir lampang khanin zaithiam Lariana chu Super Bowl half time show a perform tur a sawm a ni a. Raipuar chunga perform mah ni se a che tha viau mai a. Mahse mi tam takin an sel thung a ni. A lip sync vel mai mai a ni an ti a. Mahse chu aia mi in an sawi nasat zawk thil dang a awm che va. Chu chu a perform tawh khar nana a kut pahnih hmanga a sign siam kha niin a kut pahnih chu van lamah phar chho in triangle sign a siam a, Rihanna sign siam ang hi chu mi tam tak chuan in hre chiang awm e, in hmu fo tawh bawk ang. Sitena betute ho ina an sign hman nasat ber pawl te zinga mi a ni a. Hetiang sign hmanga a perform tawp a rawn khar danah hian Rihanna chuan a thil tih leh la sak zawng zawng te chu Setana ropui nan a hlan ni anga la ngai pawl an tam hle a ni. Tin, Rihanna team rawn thlan rawng pawh hianin sawi a ti tam hle mai a, ngaihdan hrang hrang nei an lo awm a. Grammy Award siamna rawn che Setanic viau mai. Video dangah pawh ka rawn sawi tawh, Sam Smith ang chiah khanin rawng sen hlir maiin a rawn inthuam a. Conservative voter Brigette Gabriel meuh pawhin, Engvangin nge kan milar ber ber te zingah hianin rawng sen hi a lar thar tak vak mai le? An rawn uar ta riang mai, enge a lantir ang aw? tiin fiamthu mai nei chung siin a Twitter-ah a rawn tweet nghe nghe ni. Tin, chu mai chu duh tawk lovin Rihanna perform chuan thlarau sual lam thil a entir ni maia a hriat thute pawh a rawn sawi lang tel bawk. Enga tinge a bik takin tun hnuah hianin zaithiam lar tak tak te live performance ah hianin Tharau sual thil tih theihna a tel tlata hriatna ka neih mai thin le a rawn ti hial a ni. Pahnihna chuan The Weekend a ni a, kum sangni sawmhnih pakhat February ni sarih khanin zaithiam lar leh a hla pawh tunlai thalai te ngaihthlak nasat ber pawl The Weekend chu Super Bowl half time show ah a perform ve a. Ani pawhin rawng sen chu theme-ah a rawn hmang a ni. Mahse chu aia mi mit la zawk leh miten an sawi nasat em em mai chu a perform laia screen-a thu mal pakhat inziak lo lang chu niin Satan tih inziak rawn lang zeuh zeuh mai chu miin an hmuh hmaih lo nasa. Mahse mi tam takin Kumsangni sawmhnih pakhata Super Bowl half time show-a a perform na ni lovin Kumsangni sawm pasarih a mi daih tawh a ni a. A rawn lar chhuah tir a, Denmark a Royal Arena ah a concert na mi zawk a ni, tunhnai a mi a ni lo an ti ve thung a ni. Mahse tunhnai a mi a ni emaw, ni lo ve maw a danglamna a awm hran lo. Satan tih inziak rawn lang chu minute thum vel laia screen ah a rawn lang nghe nghe a. Mahse ngial ngan taka lang a ni lem lova, a phe zuk zuk a ni. Mi tam takin a hmuna awmte phei chuanin an lo chik lem lo bawk nen an hmu lem lo va. Mahse, a chiang ngang mai. Satan tihthum a rawn lan lai hian The Weeknd hian a hla hit tak mai. Reminder a perform lai a lo ni nghe nghe a. The Weeknd hi Christian tam tak chuanin a hla te leh a music video te hi ringtu te tan chuan ngaihthlak tam loh a tha ang an lo tih ve thin kha a ni a. A rawn laichhuahna a hla hit Starboy music video ah phei kha chuanin Cross letling zawnga kengin thil tam tak vuak chhiat nan a hmang nghe nghe nih kha. Mi tam tak chuanin The Weeknd hla leh music video te hi love song ni lovin love song anga ngaih theih mahse Setana lampang chungchang sawina a ni an ti hial a ni. A hla te reng reng hianin thalai ho a la hip thei em em zui a, hit lo hi a avang hle bawk a ni. Theory tam tak pawh a awm phah nghe nghe a. A hla zingah chuanin Starboy, False Alarm, Can't Feel My Face te chu Setana lampang sawina daih a ni tiin theories thenkhat te chuan an tarlang nghe nghe a ni. Pathumna chuan Christian Bale a ni a. Kumsang ni sawm pakua khan award ropui leh mi ten an ngaihhlut em em. Golden Globe Award semna actor lar tak mai Christian Bale chuanin Best Actor Award dawngin a film channa lar tak Vice tih ah a character hmangin he award hi a dawng thei a. A fans te mai bakah mi tam takin an lawmpui hman viau a. Mahse, a awar dawn avanga lawmthu a sawihnaah chuanin Setana hming chu ngial ngan taka lang chhuakin, Ka lawm e Satan. He role hi tha taka ka chanchhuah theihna tura phurna chona min pe a, tiin Vice movie-a a role chan chu Satan avanga tha taka chang chhuak thei a nih thu a rawn sawi mai bakah Satan hnenah pawh lawmthu a sawi nghe nghe a ni. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Christian vel lo hnu sawina hi Church of Satan lam chuanin lo hre ve in tha an tih thu an la sawi zui a. Tin, an thu sawi tawpah chuanin Hail Christian, Hail Satan an rawn ti nghe nghe bawk a ni. Chuvangin mi tam takin Christian vel hianin Pathian ni lovin Satan-a chu a chawi mawi a. mi tam tak thlir laiin mi tam takin an en thap laiin zak miah lovin kristiana chuanin sitana chu a chawi mawi a a fak a ni an tih phah ta a ni palina chuanin lebron james a ni a basketball ngaina tute chuanin he basketballer lebron james hi chu in hre lar khawp ang chu basketball ngaina lem lo leh ngai sak lem lo te pawh ina kan hriat fawng mai a ni a Ani hi NBA Lalpa tihna fans te chuanin an sawi hial thin a. Mahse, Illuminati leh Satanic tih lampang vel chungchang sawi reng reng hianin basketballer zingah chuan a hming hi a ri hmasa ber thin a, a langsar ber zel a ni. Kanye West ngei pawhin lardu avanga thlarau hriat anga rin theih tur zawngin Lebron James chungchang hi chu a lo sawi tawh nghe nghe a nih kha. Tin, Lebron James hianin game chan tirh dawn hianin a kut hmangin eng eng emaw sign hi a siam thin a. Lebron James hand sign an ti mai thin a, a style ve reng a ni ti tawk an tam khawp mai. Mahse, he a hand sign hi han bel chian deuh chuanin Setana biatu tena inthawi nana an hman fo thin, kut hmanga an sign siam thin te zing a mi a lo ni vek mai a. Heng, a thlalak ka rawn dah te nen hianin Chiang takin han en mah ula in hrethiam ngei ang. Lebron James hianin a kut hmanga triangle sign siam hi a lo uar ve khawp mai a. Hetiang hi chu Illuminati lalnu leh lalpa an tih hial Jay-Z leh Beyonce te pawhin an lo uar khawp mai. Tin, theorist pakhat chuanin Lebron James pre-game hand signature a tih dawn a, a hman thin chalk chungchang pawh rawn sawi telin, boruakah chuanin chawk chu a beng khawlaih zel a, chumi chawk boruaka khawlaih karah chuanin sakawlh sign te pawh hmuh tur a awm thin e a ti hial a ni. Pangngahnaa a tawh berna atan chuan Billie Eilish a ni a, Billy hi a rawn lar tirh phat atang khanin a hla te leh a music video te hi mi tam tak ngaih ti tha lo tu a ni ve tawh a, dark music an ti thin a, thlarau sual nena inpawlna lam thil hlir bak a sa ngai lo ve an ti hial a ni. A music video te lah ni se, a, a satanic riau mai he nu hi chu tih theih tur ang khawp hi a lo ni ve zel bawk a, Mahse Billy hianin mental illness lampang, depression, anxiety lampang hi a sa nasa zawk a. Entir nan Khalid nena an hla hit Lovely te pawh kha love song reng reng a ni lova. Depression saltanna lampang thil daih a ni a, love song lam reng reng a ni lova ni. Mahse a hla tam zawk a ni ber ang chu. Entir nan, Bury a friend tih te pawh kha Setana hnena inhlanna chungchang a rawn lan chhuah tirna lampang daih a ni ve thung e an ti a. A lyrics ah chuanin chutiang lampang chu a phum tel teuh a ni an ti. Ba, ka neih ka rulh nan chuanin ka thlarau ka hralh a ngai tih te pawhin lyrics ah khanin a zep tel bawk. Chu chuanin a lantir tia an sawi chu. A ba tia a sawi chu. A larna te, hlawhtlinna te, sum tam tak a neihna te leh tun dinhmun, dinhmun sang tak a neih theih nana Sitana hnena inremsiamna a neih niin an sawi a. Tichuan, a ba rulhna tur chu a thlarau chu a ni ta ni. Sitana hnena a thlarau pek chu a ba rulh nana a tih ve theih chu a ni ve ta ni tiin an sawi. Mahse a fans tam takin a lam hi an tang nghet bur mai a, an phatsak nasa hle a ni. A talent vang liau liau a, tun dinhmun hi thleng thei a ni, inthawina lam a ni lo ve, an ti a. A music video te pawh art ropuina pho lanna vek a ni, tiin an sawi thin. Mahse haider rual chi a ni lo ve. Sawimawi tum engang thin mah ila, an mahni hi an inthup tawh lo. An hla ah te an zep tel fo thin a, an music video ah te pawh an lantir fo thin, tiin mi tam takin hmasawi ve thung a ni. Tin, a pawi ber mai chu, heng ho ka rawn sawi te zingah pawh hianin Rihanna te, The Weeknd te, Billie te pawh hi mi tam takina an ngaihsan leh an hla te an ngaihven em em, an hla te nalh an ti a, an ngaihthlak nasat em em leh an style an copy nasat em em te an ni a. an entawn nasat em em an la ni leh nghal a. Tin, Billy hi chu live-a a perform-na pakhatah pawh thlarau sual luh chil ni awm taka a awm lai video hmuh tur a awm a, nasa taka a eu vak lai video a viral a ni. Mi tam tak chuanin hetiang hi chu thil pangai ve mai a ni a, mi tam tak pawh in an theih thil vek a ni thil danglam vak a awm lo an tih laiin mi tam tak erawh in thlarau sual pawlna thil a ni a thil pangngai tak a ni lo ve an ti ve leh thung a ni aw le eng nge in ngaih ve dan le aw le khang ka rawn sawi mi lai panga te chanchinah khanin in ngaih dan leh in hmuh dan te tin sign an siam tih vel ka rawn tarlan te pawh kha in lo hmuh ve dan leh in ngaih dan te comment section lamah in lo tarlang ve dawn nia. chhunzawm zel tlaka kan ngai anih chuanin parchute pawh ka rawn la siam leh tur a ngai ang. Awle thlertute in zavai chunga lawmthu ka sawi leh a, a tawp thlanga min lo thlersak thin avangin lawmthu ka sawi a, video thar ka rawn post leh turte min lo ngaihchhan sak leh hram hram dawn nia.